Il-ġabriet ta' poeżija tagħha jirrappreżentaw vuċi importanti fil-mixja poetika ta' pajjiżna. It-tim tagħna ltaqa' ma' Doctor Immanuel Mifsud sabiex jifhem aħjar is-siwi tal-poeżiji ta' Lilian.
Għandi żewġi isawwatni, kelli ibni daħaq bija, kelli saħħti ħaduili badejt mindu kont tarbija. Fi tfuliti Jien kont naħdem ġol-għlieqi u fid-dar. Naħsel ħwejjeġ għall-Ingliżi, nagħti saħħti lejl u nhar. Lillian Sciberras insibuha diġà qiegħda tikteb fis-snin sebgħin. U l-iktar ħaġa li tispikka, għall-inqas fil-fehma tiegħi, fil-poeżija tagħha, partikolarment dik bikrija, hija l-attitudni feminista tagħha, imma terġa' il-feminiżmu ta' Lilian Sciberras huwa differenti minn dak ta' poeti nisa oħrajn ta' żmienha u ta' warajha, il-għaliex hi ideoloġikament, Hija persuna xellugija u fil-fatt nistgħu, jekk irridu ntuha tikketta li kemm forsi mhux daqstant moda llum il-ġurnata, imma Lilian Sciberras hija poeta li hija feminista Marxista. Il-ħsieb tagħha jimxi fuq dawn iż-żewġ binarji. U jagħmilha, f'dak is-sens, jagħmilha poeta pjuttost unika fl-istorja letterarja tagħna. Ġo Żiżiti sibt imħabba kienet tfur, qisha nixxiegħa. Kienet dnub imma widbuni titlef ruħek f'riħ ta' siegħa. Meta kbirt qabdu żewġuni ħelsu minni l-ġenituri tqalt Wellidt, kabbart u tmajthom, issa sfajt qisni d-duluri. Naturalment, bħala bħala feminista, speċjalment fl-ewwel fl-ewwel stadju tal-karriera tagħha, se nsibu diskors li għandu x'jaqsam ħafna mal-ħajja tal-mara, mal-mod kif il-mara jkollha tħabbat wiċċha mal-ħajja ta' kuljum u allura tieħu kwistjonijiet illi huma biex ngħidu hekk mill-ħajja tan-nisa mill-punto di vista tal-mara. Ovvjament se nsibu wkoll it-tema Marxista dejjem immexxija mill-ħsieb mill-ħsieb xellugi, id-diskors dwar il-ħaddiema, dwar il-ħaddiema nisa partikolarment. Jidhirli illi iktar iktar riċenti, il-poeżija tagħha saret aktar aktar personali. Insibu pereżempju kitbiet dwar dwar il-familjari tagħha, dwar ir-relazzjonijiet tagħha. Imma wkoll xorta waħda jibqa' dak l-impenn anke forsi impenn ambjentalista aktar minn qatt qabel, barra l-fatt li hija persuna li tikteb ħafna wkoll fuq l-elementi tan-natura li jdawwruha u spiss titratta dawn is-suġġetti wkoll. Għandi żewġi jsawwatni kelli ibni daħaq bija kelli saħħti ħaduhieli batejt Mindu kont tarbija. Jekk ħriġt tqila għal darb'oħra b'żewġi qiegħed u bla ħabba, ħarġu r-ramm mill-bwiet bl-inforra issa tara kif jitrabba. Jekk xi darba ħriġt nirrabja minn fuq dan il-bejt qanpiena, kienu jiġu erwieħ twajba jippritkaw l-Alla tal-ħniena. Jiena naħseb illi għad irridu nistħarrġu sew il-poeżija Maltija illi għandha din il-lema xellugija li ideoloġikament hija hija militanti imma hija espliċita fl-ideoloġija tagħha. U naħseb illi fil-każ ta' ta' Lilian Sciberras bħal poeti oħrajn għad irridu forsi nindagaw aktar dan il-ħsieb Marxista tagħha. Waqt il-lejl sikwit qed newden għaliex ħajti inbatiha meta nara lil ħaddieħor b'xogħli u flusi igawdiha. Għandi żewġ triqat mnejn nagħżel, jew inbus l-id li titmani, jew flimkien man-nisa l-oħra naqqad ponn f'wiċċ min jerdani.